Eżis ħbib, merħba fir-Rescue Center tagħna. Għal min ma kienx magħna eh, il-ġimgħa l-oħra bdejna il-proċess ta' din il-komodina. Li għamilna kellna ftit xogħol mhux ħażin qabel, kellna eh, nixkatlaw sew, Kellna nqaxxlu anke l-faċċata ta' quddiem peress li kienet qiegħda ittella' l-bżieżaq. Xkattlajna, erġajna, naddafniha sew u tajniha l-blush pink. U hawnhekk, kif qegħdin taraw, għandna strixxi ċilesti. Mela, dawn mhuma xejn ħlief masking tape għax din il-ġnub tagħha ħa nkunu qegħdin nisbgħuh bi strixxi suwed u ddeċidejna wkoll li l-bażi t'isfel u anke l-wiċċ ħa nagħmluhom suwed imma ħa nkunu qegħdin nużaw ukoll stencils biex noħolqu ftit effett u ħa nużaw ftit gold, eċċetera, ġifieri ħa tkunu qegħdin taraw dan il-proċess kollu li qed nagħmel jiena nispera li tieħdu gost aħna ħa nibdew mill-ewwel bil bl-iswed ħalli intom tkunu tafu eh, dan il-proċess. Imma qabel kollox tajna il-masking tape fuq naħa waħda. Għax l-istess masking tape biex ma naħlux, mhux għax aħna ma rridux naħlu, ma l-istess masking tape li fuq din in-naħa ħankun qed nerġgħu nużawh fuq in-naħa l-oħra. Jagħmel iktar sens biex il-masking tape nibżgħu għalih. Mela,

il-partijiet fejn kellna nagħmlu l-iswed bl-istrixxi, dawn l-istripes, u issa ħa nneħħu il-masking tape. Il-masking tape importanti li meta naqalgħuh ma nħalluhx eh, fit-tul ħafna minħabba li jista' jaqbdilna ma taħt, allura jkollna il-ħsara iktar il-qoddim. Mela, jiena li ħan għamil ħan nizzel l-ewel partijiet ta' unek. Għax dan masking tape jiena ħan użax biex namel il-witch u l-iħ. U issa ħankun qed nurikom ukoll, pereżempju jien naqbad din. Konna partijiet fejn jidħol fejn tidħol iż-żeba minn taħt allura kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw li nċabsu kullum kien. Mela, issa, tal-kas jina li ħan għamil. Ma l-istess masking tape ħan użaw. Biex ma dek biex nżommu u għawnek ħan użaw biex nalaq għaw nisfel. biex imbagħad inkun nista' nisbuħ il-parti t'isfel kif suppost. Tom, mela, jilkom ftit. Jina użajta, użajtu għaw isfel biex għawnek fej fej fej għaw il-bazi di ħanamlu għasewda. Allura, nista' nkomplu neħu l-masking tape. Kuna postijiet li jkunu ċaħħa iċċabsu eh, minħabba li aħna użajna Il-masking tape in-naħa l-oħra allura ma jkunx qagħdilna sew imma ma jimpurtax għax aħna xorta ħa nagħtu eh, ftit effett differenti ftit eh, antikizzat kelma li qed nuża jiena dal-aħħar eh, u hawnhekk għandna l-aħħar biċċa hawnhekk. Intaraw Issa għandna dil-biċċa eh, lesta mill-istrixxi u ħanibdew il-biċċa tisfel bl-iswed. Hawnhekk aħna tajna eh, biex tkunu tafu tliet passati fuq l-iswed tajnihom vera ħfief biex imbagħad ma jkunniex eh, ħafna ħxuna ta' zeba, speċjalment jekk niġu biex nixħatlaw ħalli nagħtu

Din hija image transfer u din ħa nwaħħluha hawnhekk. Ħa tiġi fin-nofs t'hawnhekk u ħa nkun qed nurikom dan il-proċess kif isir. Kull m'għandna bżonn mela f'dal-każ din l-image transfer tidħel billi xxarrab, taqla' dan il-plastik, Minn hawnhekk tpoġġi l-karta wiċċha lura u xxarabha bl-ilma. Kif tara li l-istampa qiegħda tidher minn fuq il-karta, allura hemmhekk eh, l-istampa hija lesta. Mela, ħanibdew dan il-proċess flimkien nispera li titgħallmu wkoll ma taqtawx qalbkom l-ewwel ħaġa u tmiddu jdejkom għal dawn l-affarijiet. L-aħħar ħaġa għandna l-kexxun għadna ma minnilu xejn. Imma l-kexxun nkun qegħdin nagħmlulu ftit image transfer ukoll fuqu eh, mhux ħanamlulu ħafna, kull ma ħanamlu ftit kliem għax hawnhekk irid jiġi l-pum

Kif qegħdin taraw il-proċess tal-image transfer lestejnieh ehm, issa qed inħalluh jinxef u mbagħad intuh eh, sealer fuq kollox biex nissiġillaw l-image transfer u mbagħad inkunu nistgħu nkomplu bil-proċess. Kif rajtu pruvajt nagħmel dik fejn kelli establish 1902 hawn fuq, imma bħalkom jiena dejjem nitgħallem għax meta tkun ħa tagħmel image transfer importanti li jkollok il-bażi xotta u nadifa. F'dal-każ kelli l-bażi kienet għadha mxarrba peress li kont għadni kif għamilt li mit-transfer l-oħra u ma qagħditlix sew. Allura kull ma baqa' dawn il-biċċtej u jiena qed inneħħi kollox għax peress li għadha mxarrba dik m'għandniex bżonnha. Allura f'dal-każ neħħejniha u l-proċess tal-lum huwa dan. X'għamilna? Għamilna l-istrixxi fil-ġenb, fuq il-ġnaħat, Żbajna l-wiċċ, din l-istrixxa, u l-bażi sewda u waħħalna l-image transfer. Id-darba li jmiss nikkonkludu din il-komodina ħa nkunu qegħdin nagħmlu stenciling, gold u browning wax.